Rei tak kan lo nghak tawh naah kan beiseina te chu a chuai ngai lo. Lal ber chu mawina kan hmuh chuan chatuanin kan eng thawl tawng. Kan haw dawn ta tia au chhuah tak ka nak a ti. Tunlai khawvel thil thleng ka han ngaihtuah hianin keimah chuan phurna thar min rawn pe ve a. Hril lawkna he a thlen dik famkimna hi a tak takin a lo thleng dawn ta nia kan hriat hian min ti pur a. Ni sawm chawnghei tawng try te kan lo nei thin a, ruah nunung dawng tura inbuatsaihna chawnghei tawng try ursun te kan lo nei thin. Thlarauin nasa tak taka min lo pawl hun te pawh awm tawh. Mahse tunah hian chu chu chhunzawma nasa zawka kan luhchilh chuan nakin a ni lo in tunah hian a tak takin kan thleng thei tawh dawn a ni tih han hriat hian min ti phur em em mai a. A lehlam programme chu chak takin kal rawh se a lo kal ve ang. Sakawlh leh a chhinchhiah na the. Heng ang te pawh hi kan hrethiam a pawimawh a, amarawh chu chu ai pawimawh zawk chu Lal Isua nena kan inkungkaihna chungchang kan hrethiam hi a pawimawh a ni. Lal Isua lo kal dawn ta a, Isua neitu i ni tawh em? Isua hi thinlung takin kan thlang em? Hei internet-ah khawvela hmeltha than chhuah sawm ho kha kan browse a, He lai kan hre lo ang chu tawrh kan tra lai ho chuan he lai mi hi a hmel tha ber an sawi chu nia a hmel tha khawp mai hei an tehna pakhat atangin ka rawn tar lan dun a chhena chu khawvel chuan mi hmel tha ber ber kha ang kha an thlang a zai thiam ber ber an thlang a ka rilru rawn hne em em tu chu Ruai chawkilna chungchanga kha rawn lang a. Lal Isua hian tunah hian vanram kai turin min sawm vek a. Lal Isua chuan ruai chawkilna te khin thu an sawi a, tah khan sawmna kha an lo ngai pawimawh lova thenin lo ka nei a an ti, nupui ka nei dawn a an ti, bawng ka lei an ti. An zavaiin chhuan lam thumun an siam vek a ti. Min lo phatsak rawn ti vek mai. Tunah hian ruai chawkil tura sawmna kan dawng vek a, Mi zawng zawng sawm vek an ni, marawh chu sawm te chu tam tak an ni a, thlan te erawh chu tlem te an ni tih khan a khar tlat mai. Tin, Bawiih chuan a pu hnenah chuan chung thu chu va hrilh a, tin, in neitu chu a thin ur a, a bawiih hnenah chuan chhuak la kawt thlerah te, kawm karah te kal thuai la, pachhia te, piang sual te, mitdel te, kebai te hetah rawn hruai rawh tih a, tin, Bawiih chuan ka pu, i thu mi pek ang khan, Ka ti tawh a, nimahsela hmun a la chuang ta fo a ti a. Tin a pu in Bawiin hnenah chuan, Chhuak la, Lamliana te, Daia te kal la, ka in khah nan mi han thlem lut hram rawh. Ka hrilh a che, mi ka sawm te khan pakhat hmain ka ruai ṭhen ei lovang, a ti a. Vawiinah hian keini hian Lali chu a nar fo mah ila, ka rilrual rawn khawih dan lai taka chu natna nei mek pawh ni ila Lali chu a chuan min thlang tho. Midang angin zai thiam lo mai la Lal Isua chuan min thlang tho. Midang angin lehkha thiam lo mai la Lal Isua chuan min thlang tho tlat mai ni chu. Tunah hian natna khumah awmin darkar rei lo te a thi tur pawh ni la Lal Isua chuan a thlang tho tho che nia. Lal Isua hming chu fakin awm rawh se. Van te lei te tui finriate siamtu hian Calvary Cross-ah thi khawp hial a thu zawmin, Nang leh kei min thlan a, a rawn ti lang a. Vawiinah hian, Kei ni hian duh kan thlan fel ang a hai ni. Lalpa rawngbâwl hi tha lo awm angin hriat chuan vawiinah hian tu rawn nge in bâwl dawn thlang mai rawh u. In thlahtuten lui ral a. A rawn an bâwl ṭhin Pathian te kha nge in luah ram a mawr ho te Pathian kha Kei leh ka chhungte erawh hi zawngin Lalpa rawng a ni kan bawlh dawn ni, tiin Joshua'n Kanaan ram luh dawn rep a Israel mipuite a lo chauh va. Chuan Elijah'n Mipui ho tiang hian a rawn chauh leh bawk a, Tui lai rapin engchen nge in awm dawn? Lalpa chu Pathian a nih chuan amah chu zui ula, tin Baal-a nih leh amah chu zui rawh u, a ti a. Mipuite chuan kam khat hma in an chhang lo. Unau duhtak, tu lam ṭang nge i nih dawn? Vawiinah hian tu lam ṭang ngei neih dawn, Rome bungrukah chuan tu hnenah pawh an thu awih tur a bawi an luh chuan, thihna khawp sual bawi emaw, felna khawp thu awih bawi emaw, a thu in awi a bawi chu in ni tin hre lo em ni? tiin a lo sawi a ni. Pathian thlarau hruai ang zelin kan kal nge Keimahni tisa duh zawng angin kan kal, vawiinah hian kan inbihfiah ngai ni. Kan hma lawkah hian duhthlanna fel tak lo theih lova siam turin a rawn awm vek dawn a. Thlarauva thuchah puangtute pawh an chiang kel kawlin he Pathian thuchah hi an rawn puang dawn a, a zawm duh tan chuan zawm theih ngei ngei tura puan a ni dawn a. A lehlamah pawh sakawlh pawhin bumna nen a hrairuihna uaihin khawvel pumpuii kha hrairuih a tum dawn bawk a. He khawvel pumhuap thil thleng turah hian khawi lam ṭang nge nih hnuan? Vawiinah hian khawi lam ṭang nge maw kan nih le? Tu lam ṭang nge maw kan nih le? Enge i ṭawngṭai nun? Enge i Pathian thu zir nun? Enge rawngbawlna in hman dan nun? Mahni in bih feh ila. Keimahniin khawi lam ṭang nge kan nih chu kan hrethiam vekin ka ring. Vawiinah hian kan thinlungte Pathian hnena kan lo la hlan fel lo nih chuan Pathian hnenah hlan ila. Kan haw dawn ta, engtia rei nge kan sawi thei lo. Kan haw dawn ta, Pathian nena kan zavai kan thinlung hi a zavai in hlan ila Lalpan a thar in a kohhran te min ti chak theu rawh se. Amen.